sal-età ta' ħames snin, issi il-pala ta' mhm. siq tkun għaddejja minn diversi żvilupp. Meta tiġi biex tixxi żarbun, Irrit ikollu dawn, jisa checklist. Checklist, all right.
Walkers tradizjonali.
Dawk li titfaġġu fihom? Eżatt.
Dawk huma mhumiex rekomandati li jintużaw fit-tfal.
Nilqakom għal episodju ieħor ta' Kelmiet ma' Bambinelli. Illum se niddiskutu l-iżvilupp tas-sieq fit-tfal. U għalhekk magħna l-podologista Annelise Sejkel Kassar. Kif aħna Elisa? All right, thank you.
Il-boys all right? All right, il-boys all right, jikbru, jikbru. Grazzi tal-għajt l-istadina tijaj. Thank you, inti.
Mela, e, nibdew niddiskutu ftit l-izvilup tas siq Minn mm. meta jibda s-saċ? Mela, ara, ħafna nies, ġiviri inklużi aħna fil-gbar, normalment jisna s-siq ma tantx intu għadaqsek importanza. Vera. Għax jisaw l-iktar parti tal-ġisem il-bot u mhm. jisna naħsbu li qegħdem ġas biex nimxu, mentri bħala parti tal-ġisem hija komplessa ħafna, biss biss issi fija 26 għadma. 26 il-fit, il-pala, il-pala, ġifiri mill-aksa għal-swaba. Apparti li jumbat fija l-ġogi għandha 35 ġog, apparti mbagħad it-tendins u l-ligaments li jżammu l-istruttura tas-sieq Bosta. Ġifieri għalkemm hija xi ħaġa li ħafna min-nies ma tantx jagħtu kasa ħlief meta mbagħad jibdew il-problemi. Hija parti funzjonali ħafna importanti mal-komplement tal-ġisem. Issa, bħala żvilupp, is-sieq tgħaddi minn perjodi differenti u eh, bħala sieq tibda tifforma u bħala structure ta' si, mhm. l-art, etc. Tibda tifforma gradwalment. U din il-si, ovvjament, qed nitkellmu kemm il-pala kif ukoll ir-riġlejn. All right, all right. So, meta ovvjament it-tfal once li jitwildu ġifieri qed nitkellmu minn newborn, eh, tgħaddi minn diversi stadji sakemm is-sieq U r-riġlejn jieħdu l-pożizzjoni tagħna l-adulti mbagħad. Li tkun tajba l-mixi.
Eżatt.
Issa, normalment ara ħafna mill-ġenituri jibdew jisom ikollhom dawn il-concerns tagħhom, ħajaraw jekk issiqux dritta, jibdew jaraw tajt il-pala tassi qiegħda tifforma sew, tajt li l-koppa qiegħda f'pożizzjoni kif mm, mm. suppost. U tagħmel isemmi li bejn l-età ta' newborn u sena u nofs, mhm. ħafna mit-trabi ikunu jidru ġifiri aktarom on weight bearing bil-wifqa, jibdew jinnotaw eh, l-issi qed tieħu din il-forma. Isa l-brekit.
Eżatt, dik ngħidu la bow legs. U dak huwa proċess normalissimu. U speċjalment meta tfal ikunu telqu jimxu, issa mbagħad nitkellmu daqsxejn iktar mhm. il-qoddim. Peress li ħafna mit-tfal ikunu għadhom bin-nepi, hija normali li s-sieq ħa tieħu dik il-forma. Żgur, għax huma ma jistgħux imsiken jimxu sieq ma' sieq ħabba n-nepi. Eżatt, il-ħieb allura ħa tieħu dik il-forma li l-irkobob ħa jkunu l-bogħod minn xulxin u juru dik l-apparenza tal-li ngħidula bħala terminoloġija bow-legged. U mbagħad qisu bejn 18-il xahar u 30 xahar is-saqajn u r-riġlejn jibdew jidrittaw. Mhm. Però tkun għada ma drittatx il-final alignment kif suppost, għax imbagħad bejn tlieta u erba' snin it-tfal ħafna minnhom jibdew jimxu dik li ngħidulhom knock knees. Jiġifieri Il-ħipp jibda jidritta. Għarrajt, l-għadma l-kbira, l-femur, tibda tidritta, però l-irkopop jidħlu l-ġewwa u jibdew jaħbtu ma' xurxin. Ġifieri dan qed nitkellmu l-oppost ta' kif ta' kif kienu fil-bidu. Eżatt. Imbagħad once li jaqbżu dawk l-erba' snin, ikunu deħlin għal ħamsa, up till the age of ten, ir-riġlejn flimkien mas-saqajn, jibdew jieħdu l-pożizzjoni dritta kif suppost. All right.
Issa, ovvjament, aħna qed nitkellmu dawn huma on books biex niftem, mhm. ġifiri mbagħad dejjem għaw min ħad id-dritta l u qabel, għaw min ħajibda jimxi b'nok nis iktar minn erba snin. Ġifiri, mux kullħat l-istess, ovvjament dawn huma l-inni gwida biex ovvjament jisna ħna nimxu maħħom pala professjonisti, pero There is no such l-ispeċi cut off line li ngħidu hija għandu erba' snin da saqaj ħadu ma bdewx. U mhux bil-fors tiġi, jiena safina fina ma nasibx li l-kbir mm. tiegħi qed jagħmilha. Mhux bil-fors.
Mhux bil-fors. Mhux bil-fors.
Aw hawn min ikollu certain amount of degree, aw min ikollu ftit li inti laqas tkun. Mm, jista' jkollu għax innotajt eżatt. Eh, però ħafna mid-drabi dawn huma l-fażijiet li għaddu minnhom it-tfal eh, għall-iżvilupp. Għall-iżvilupp tas-sir. Il-pala.
Mhm. normali li tkun mibruma, per eżempju, unaq mibruma l-barra, unaq mibruma l-ġewwa. Issa dik hija l-istess, ġifieri ovvjament jekk aħna ħanibdew naraw kif suppost ġifieri nibdew mill-ħib l-adma tal-fimer, ġifieri l-adma twila, l-irkoppa, il-qasba tassi, u mbagħad l-aksa u l-pala. Mhm. Issa, meta inti għaddejja minn dawn il-fażijiet fejn qegħdin nippruvaw ovvjament ħajjel lajnja kif suppost ħanġibu good alignment ġibi bej il-ħib, il-fimer, il-irkoppa u l-qasba tas-sieq. Ovvjament ħajinbidlu l-pożizzjonijiet tal-pala tas-sieq. All right.
Jiġifieri
meta inti għandek il- din il-bawleg li spiegajna, ovvjament xi naqra s-sieq tkun tidher edha fuq il-naħa ta' barra. Fuq il-naħa ta' barra, eżatt.
Mentri mbagħad jekk inti s-sieq x'in tiġi fil-pożizzjoni meta jibdew l-irkopop iħabtu ma' xulxin, mhm. ovvjament xi naqa dik li ngħidu l-internal rotation tas-sieq, ovvjament ħajkun hemm. Alright, ġifieri dik hija komuni bejn three to four years. Iva. Dik għabdu żgur it-tifel iva, tiegħi. Iva. Għax kont se ngħidlek jekk naraw li siq tkun mibruma, meta għandna nġibu għand podologist. Issa, mela, aħna sal-età ta' ħames snin, issi il-pala ta' mhm. siq tkun għaddejja minn diversi żvilupp, mhm. right? U jekk ikollok taqbad it-tfal, ġifieri a good sample ta' tfal. Bejn l-età ta' sena u ħames snin, u tħares lejn il-pala tas-sieq, il-pala tas-sieq tidher bħala ċatta u dik li ħafna nies isejħu l-flat feet. Il-flat feet.
Però li jkun qed jiġri aħna fil-qiegħ tas-sieq ikonna dik li nitwildu biha ngħidula fat pad. Mm, u sa ħames snin din tkun għada hemm. Imbagħad bejn l-età jisu ta' 3 u 5 jibdew jiffurmaw l-arċis. Illa, all right, idumu daqsek, iva. all right. Infatti, aħna, as a general rule, ovvjament jekk ma jkunx hemm problemi, tfal qabel l-età ta' ħames snin nippruvaw ma nikkorreġu għamx. All right. Ma nikkorreġu l-għam saqajhom, dawk li ovvjament nsejħulhom soletti. All right, all right.
Ġifieri aħna bħala podiatrist nippruvaw ma nintervjenux. Ovvjament jekk ma jkunx hemm problemi. Mhm. U dawn problemi nkunu qegħdin naraw fuq ehm, dawn il-fatturi. Ehm, tfal li jkunu ġifieri qed nitkellmu 3 and a half to 5 ehm, li jkunu jaqgħu spiss mhm. Issa meta nitkellmu jaqgħu spiss, jiġifieri huma mixjin u litteralment sieq titfixkel f'oħra. Oh, all right, ġifiri ma jżommux il-pala dritta. Tant kem tkun edha tinqaleb issi hmm. li huma u jimxu jibda jkollhom dik li ngħidula in towing gate, u jibdew itelfu lil xulxin, hmm, ġifiri dik waħda. Eh, jekk ma jkunx hemm complaints mit-tfal ta' uġieħ, mhm. ġifieri uġieħ persistenti, li ovvjament mbagħad meta aħna neżaminawhom nindunaw li hemm problema mhm. kif qed jimxu u kif in il-farma tassi u tu u tri jekk naraw u din ġili kellna il-parents jikkomplejnjaw li pereżempju tkun għadha kemm xatt żarbun U da żarbun wara ftit, ġifieri qed nitkellmu ftit xhur, ġifieri xarejn, tlieta mhm. maximum, ta' żarbun ikun literalment spiċċa. Tant kemm ikun inqaleb iż-żarbun. Il-laħwa li
inti normalment fit-tfal mhux bħal adulti aħna għad nimxu ħafna, namlu ħafna, ġviri, għad mhm. xol, eccetera, ġviri, ovvjament, pala wear and tear ħajkun hemm iktar fuq żarbun tal-gbar mill-li ta' tfal. Mhm. Però ġieli jkun hemm każijiet fejn ikollhom ħafna wear and tear fiż-żarbun. L-aħwa.
Minħabba l-mod kif tkun il-forma ta' Għax il-weight ma jkunx distributed. Even il-pressure ma tkunx distributed evenly, eh, mussiq tant kemm tkun qiegħda tinqaleb li ovvjament hemmhekk ma nkunux nistgħu nistennew sa ħames snin, għax ovvjament irridu nilqgħu il-problema mill-bidu. Minn qabel.
Però jekk ma jkunx hemm dawn il-tliet fatturi li semmejt, aħna qabel l-età ta' ħames snin nippruvaw li ma nittrattaw. Nħallu għom tiżviluppa waħedha. Natuwa fil-mod liberu tagħha, mhm. mod naturali tiżviluppa. Imbagħad wara ħames snin, eh, ovvjament, niċċekkjawhom, nagħmlu dik li ngħidu aħna biomechanical examination, eh, u naraw jekk dawn it-tfal jibdew jibbenefikawx minn suletti. All right. U hija tajjeb li per eżempju rridu ta' ħames snin, ħalli naraħ miex normali ħanieħdu ħana li memx iva, problemi. Iva, dik ovvjament dejjem inti da bħal meta tmur għand dentist. Eżatt. Mhux ħadot tistenna li jkun hemm il-problemi biex imbagħad tmur. Ġifieri check-ups huma dejjem inkoraġġiti u ovvjament ehm, jekk any concern li l-parent ikollu dejjem tajjeb jitkellima. Eżatt.
L-lum il-ġurnata u ħafna servizzi. U mela, eżatt, veru. U rader mill-li noqogħdu nfittxu fuq Google, għax inti meta tfittex per eżempju titħolu t Google ħatara kollox eh, speċi l-worst case. Mis-sempliċi għal-worst, maħna bħala ġenituri li l-worst ħanħarsu. Allura, ovvjament, inti, any concerns, tajjeb titkellem għam Di check-up tmur fin-nofs, ġifieri. U mela. Kbir, it-tfal mhux ħajweġġhom hemm l-ebda intervent. Ġifieri, u inti tkun serraħ trase. Eżatt. Ovvijament ħafna drabi ikonna, ikonna per eżempju jgħid tajd li għax jiena, u tkun zaħi tajd xkun konna għalli għadni naqli għam sal-lum. Mhm. Ovvijament, il-ġenetika ħata ċella part importanti u koll, ġifiri, emmek iktar u iktar ta' min jitċekja Umbat, eżatt. Nihdu azzjoni. Eżatt, nfem.
Di iktar ma tkun kmini fil-verità aktar aħjar, għax iktar jaċċettaw. Ullum il-ġurnata komparati per bħal meta aħna konna żgħar. Aw ħafna, ġifieri, unu altru per eżempju tiġi persuna ta' 30 sena mhm. biex tikkoreġi, u mhm. altru jiġi tifel ta' 5 snin. Aħna se tefet ħafna problemi fuq is-silsla tad-dar u kollox, ġifieri problemi fuq l-irkoppa, problemi fuq id-dar, fuq is-si, ġifieri posture, kollox. U kollox, ġifiri, import, vera noħduha for granted, għax di ħaġa li. Umbat once li ikonna l-problemi, eh, eh. ħat waqfek mill-li tkun tista tagħmel affarijiet kull għax ovvjament saqajk ħadd tiġġorhom kull jum miegħek kull fejn tkun. Eh, Umbat ovvjament tibda tipprova tagħmel affarijiet biex tirranġa. Eżatt. Mentri ovvjament iktar kemm ħadd ilħaq kmieni bħal kull problema oħra, iktar ħajkun. Dejjem aħjar.
U it-tfalġi li kolom il-ħobża fuq. Dik ukoll hija komuni ħafna u again hija parti mal-iżvilupp tas-sieq. Ġifieri għax kif qed ngħidu, hawn min ikoll tkun tidher is-sieq ċatta ħafna. Mhm. Dil fed bet tkun vera evidenti li s-sieq hija flet. Mhm. U hawn min ikollu l-istruttura fuq. Ma normalment once li tiġi l-line sew, ġifieri l-alignment tkun titla. U għalla ġdid titla. Ħafna drabi dik ma, ma tibqax tagħti l-problemi. Ovvjament, ehm, rigward din, once li tfal ikunu tal-u jimxu, ehm, ovvjament iż-żarbun dejjem ikun mamul ehm, bil-fasiner biex inti tissikka u tħol kemm hemm bżonn. Kemm hemm bżonn. Biex ikun saqajh komda. Kon ġejja li dik il-mistoqsija ta' żraben. Mm. Mela, Qabel qabel nsaqsik ta' żraben, meta għandna baby qed ninnotaw pereżempju kroli qed jitlema l-affarijiet. Ovvjament ikun qed jaħseb biex jitlaq jimxi. Kif għandi nħallih id-dar? Żarbun, kalzetti, ħafi, għax tisma' minn kollox, le ħallih ħafi, le ilbsu ż-żarbun għax jibda jibrom siequ. X'inhu l-aħjar? Ħalli nismgħuha minn għandek. Mela ra,
it-trabi, ġifieri ħa nibda from newborn, importanti kemm jista' jkun li nħallulhom saqajhom liberi kemm jista' jkun. Jiġifieri qed nitkellmu liberi, pereżempju, jekk inti qed tlibsu baby grow, mhm. trid tara li l-baby grow mhijiex qasira. Mhm. Trid irid ikun kapaċi li saqajh ġol baby grow Iċaqla u jtellagħha, għax ovvjament jekk il-baby grow ħadd tkun żgħira, sqajħa tibqa' l hekk u m'għandux fejn. Ma jkunx jista' jċaqla.
U inti tfal, ehm, ovvjament x'in jibdew jiskopru li dejru s-saqajn ara kemm jagħmlu moviment. Mhm. U importantissimu ħafna li t-tfal saqajhom u idejhom ukoll ovvjament ikunu free. Mhm. Ġifieri taħt baby grow per eżempju m'intix ħadd libbes u tajt su par kalzetti, żewġ par kalzetti dik konna mela jien ta' ġifieri. Għax ovvjament ħabba l-kesħa, speċjalment tkun l-ewwel baby. Eżatt, eżatt. Imma importanti ħafna li jkunu liberi kemm jista' jkunu anka pereżempju jkunu għadhom ġal prem ġieli tara u żraben u billazz u slippers. Le, Għax ovvjament inti, one, kif qed ngħidu l-moviment, two, ħafna sikkar ta' kalzetti u żraben ma jagħmlux tajjeb għad-dwifer. Id-dwifer ikunu għadhom soft ħafna, l-tajment jisom karta jkun. Veri som karta jkun.
U ma li ċkem pressure, tista tikkawża dawk li aħna ngħidulhom il-growing tone, ġifieri ġili konna babies. Jaħasra li d-difer jikber taħt il-ġilda. Taħt il-ġilda. Allura inti kemm jista' jkun ħafna, ġifieri jweġġa' fil-kbar aħseb wara mhm. fis-sar. Kemm jista' jkun constraints ta' kalzetti ġraben is-sikati ma jkunx hemm. Issa, il-proċess biex jitilqu jimxu jikun ġo bistadji, mhm. rajt, u jibda dak li najdulu aħna jibda minn hemm ikun arkub teħu jipprova jagħmel il-pass ħajqum, mhm. once li jibda jqum jibda jipprova jimxi minn distanza qasira, mhm. sakemm imbagħad ikollu l-full ehm, il-konfidenza u jitlaq jimxi. Issa, aħna ehm, bħala podajtris nirrekomandaw li It-tfal qabel ma jibdew iqumu, ġifieri din mhux kien darba bil-qegħda u rajtu qam ħadd libbislu ż-żarbun le. Mhm. Sakemm huma it-tfal ikunu għadhom ma bdewx iqumu mal-affarijiet u qed juru l-interess li jibdew jimxu, it-tfal m'għandhomx jintlibsu żrabel. Alright, ġifieri qabel jibda dak li nsejħulu cruising. Cruising ma jibdew. Ma jibdewx biż-żrabel. Imbagħad xi inti tibda tinnota li t-tifel qed jagħmel qed iżid f'din li ngħidu mhm. l-cruising li ħin kollu minn bil-qeda ħin kollu jqum bil-wieqfa. Mhm. Mbagħad hemmhekk ehm, jistgħu jibdew mhux jistgħu jibdew jilbsu dak li ngħidulhom il-pre-walker shoes. Alright. U dan huwa dan is-sarbun. Alright. U speċi tajli x'inhi d-differenza bejn. Ekk ngħidlek bej pre-walker u sarbun normali. Mela, Mela kif qed naraw għandu ovvjament arqub li żarbun suppost dejjem irid ikollu arqub li jursab.
Fl-istess ħin imma li għandek hawnhekk ħajkollok il-ġifieri ħajitla mal-arqub u ħajkollok forma ta' support. All right. Imbagħad ovvjament kull żarbun ta' tfal irid ikollu fastener, mhm. ġifiri jew velcro jew lazz, ovvjament fit-tfal iktar prattiku bil-velcro mhm. u kif għatlek l-ewwel, ovvjament tista' twessa kemm trid mhm. skont l-oli, ovvjament tal-wiċċ tas-sieq. U l-iktar ħaġa importanti li jkollu pre-walker huwa il-flexibility fin-naħa ta' qoddim tas-sieq. U dan li xogħlu ħajkun biex hu ħajjin li tfal x'niġu biex jagħtu dik il-forza biex iqumu dan ħajtawweġ magħhom, u ovvjament ħajjinhom. Ġu da jisu bej il-kalzetti u zarbu. Eżatt.
U meta jiġu biex eh, jixtruħ, jissejħu pre-walkers. All right.
Issa, once li jumbat ikunu telqu jimxu mod indipendenti, umbat naqilbu għal dak li najdulu l-first walker. All right. All right. Ġifiri tkun telaq sew. Trid ikun telaq sew. Sew li inti taraħ jimxi b'mod konfidenti. All right, li tafdaħ waħdu. Li tafdaħ waħdu, li per eżempju jekk kien jataw għam telaq jimxi minnaw sal-mejda qed jimxi b'mod tajjeb mhux jaqgħu jqum. Dak il-każ dan ikollu bżonn biex anka hu jekk hu qiegħed waqa' xi mhm. waqa' iktar ħajkun kapaċi li jqum iktar mela. tajjeb. U mbagħad mela once li jkun tela u tela jimxi b'mod konfidenti, hemm naqilbu għal first walker.

range of motion għandu ħafna inqas ovvjament il-first walker. Imma xorta xin dan it-tifel ħajġi biex mhm. iqum xorta għandu xi forma ta' bend. Alright? Imbagħad jekk aħna niġu biex jiena pereżempju meta jiġu parents ti jgħidli x'laħjar żarbun, mhm. x'nista' nlibbishom. U din l-istess pariri li nagħti għat-tfal, ovvjament għal-kbar ħana tagħti għat-tfal. Inti dejjem żarbun meta tiġi biex tixtri żarbun, irid ikollu dawn, jisa checklist biex. Checklist, all right.
Mela l-qiegħ ovvjament ħajkun daqsxejn oħxon mhux ċaċċat mal-art. Ġifieri biex inti dejjem hemm xi ħaġa as a form of shock absorption. Għandek l-arqub, irid mhm. ikun sod biex ovvjament tħagż mal-arqub. Mhm. Again, din nħob dejjem nenfasizzaw nagħmel ħafna enfasi il-fastening Any żarbun li m'għandux velcro jew latz. Jiġifieri slip-ons mhux tajbin. Slip-ons mhumma tajbin xejn.
Prattiċi imma mhux tajbin. Prattiċi imma mhumiex tajbin. Għax inti aħna rridu nżommu f'moħħna li l-ankle joint, l-aksa, mhm. hija waħda mill-iktar joint b'saħħithom ġossieq. All right.
U għandha ħafna moviment. All right.
Iġifiri, issa, mela aħna ovvjament inti minn trabi ma sakemm nibdew nikbru l-iktar ħajkonna moviment, ovvjament meta nkunu żgħar għandna ħafna moviment iktar minn xi ħadd kbir. Żgur.
Allura aħna rridu nillimitaw dan il-moviment Zejjed li tista' ssir fuq l-aksa. Ok.
Allura inti meta inti għandek lats, meta għandek velcro, ħazzom l-istabilita fis-sieq. Ġifieri inti xi tibda tinduna, xi taqfer il-lat, tgħid isma' da s-sikka tnaqqas żejjed, da jisu għandi fejn. Mhm. Fimt? Allura ovvjament bihom qed nillimitaw dal-moviment żejjed li jkun hemm fis-sieq. Tajjeb. Umbagħad ovvjament ikun hemm ċertu għaw tfal li jkollhom dak li ngħidulhom hypermobility, ġifieri il-joints tagħhom tant kemm ikunu flessibbli mhm. li jkollhom iktar milli suppost. Alright.
Bda għalhekk imbagħad aħna dejjem nenfasizzaw li li kollok xi ħaġa biex biex. Għax iktar ma tkun sod, ovvjament, inqas riskju ta' injuries ukoll. Riskju ta' injuries li huwa per eżempju.
dik waħda, ovvjament, tillimita kemm tinqaleb is-sieq ukoll, all right. Ovvjament tkompli tgħin għall-iżvilupp tas-sieq biex kemm jista' jkun kif spjegajna qabel tiżvilupp forma tajba post.
Il-wisa ta' żarbu li importanti li inti dejjem tkejjel il-wisa ta' żarbu u kif tkejjela. Ekkwa tħal saqsi.
Mela, il-pala ta' siq, mhm. xin tamela tamel iż-żarbu mal-iħ ta' siq, mhm. Iż-żarbun ma jridx ikun idjaq mill-iktar parti wiesgħa tas-sieq.
Li tiġi ħafna drabi
hawnhekk bejn l-għadam bejn l-għadam.
Eżatt.
Jekk iż-żarbun ħajkun idjaq Eħe, ħajweġġaħhom. Definitely li mhux tajjeb. U tgħid għax imbagħad jistwessa, jew għax imbagħad jerħi żarbun le. Inti kif tipprovah irid ikun kif suppost ikunu komdi il-swaba. Xubad naħseb nagħmlu ħsara l-adam tal-ġem. Definitely, definitely. Ehm, u il-loli ta' zarbun, ovvjament rridu li jkun hemm spazju biżejjed fejn is-swaba jistgħu jiċċaqalqu b'mod liberu.
Mara ġifieri dawk huma. Ġifieri jekk ikollok ehm, titċekkja biex tara jekk żarbu mhux tajjeb trid tfittex dawn il-fatturi li semmi. U fit-tfal peress it-tfal siqhom tikber malajr. Għaw min jgħidlek ixjulhom eżatt għax mhux tajjeb. Ixjulhom kbir ħaj servik. Kemm irid ikun irid ikun eżatt veru jew nistgħu nħallu pereżempju suba. Mela, eh, jiena l-pazjenti tiegħi nħobb ngħidilhom, eżeru l-oftam, li meta jiġu biex jippruvaw żarbun, x'ħin jilbsuh, il-parent tkun kapaċi ddaħħal seba' wieħed fuq wara. Ġifieri bejn wara taż-żarbun u l-għarqub jista' jidħol seba'. U dawn xi tfal ikunu bil-wieqfa. Bil-wieqfa, importanti.
Vera tagħmel effett xi nippruvawlhom iż-żarbun. Iva, importanti xi ikunu bil-wieqfa.
Tajjeb.
Ovvjament, jekk ma jidħol seba u għassik zaħir, ovvjament jekk jidħlu jekk għandu seba u għalax kizzejiet.
Għax nimmaġina li mux tajb kollax ħafna, għax mux ħajoffri s-sapport li suppost joffri zaħir. Parti minnek, parti li ovvjament s-siq tiġri ħafna l-qoddim u l-ura, nżidu dak li najdu l extra friction li s-siq, ma taħħuġ għazbija, fimtu ma temmek jibdew il-problemi. Umba ta' sajf, għax di ħafna u kol tkun problema, għax fis-sajf Ehm, ovvjament kemm jista' jkun it-tfal meta għax inti meta jkunu l-iskola, once jkunu l-iskola, taf li għandek zarbun, xajtina miz zarbun għadu biħu għandek il-maġġoranza tal-ġurnata bizzarbun. Imma fis-sajf u fil-vaganzi, eh, dik tkun stragil kbira għal ħafna ġenituri biex iġġiel it-tfal jifmu li rridu joqogħdu b'xi zarbun id-dar.

Dawk, dawk.
Xejdulhom bħalissa. Il-clogs.
Eżatt, dawk. Il-clogs mhumiex ħżiena sal-aħħar, ġifieri jiena jekk inti mbagħad ikollok tażel biex tixxi papoċ tas-sodda, mhm. ngħidlek isma' ixxi clogs. Mhm. Għax almen u uża ċinga, ovvjament mhux eh, żgura xi kellha.
Almen u għandek daqsxejn żgħira support. Però again hawnhekk mal-aksa xorta m'għandekx dak is-support kemm hemm bżonn. Imma jiena nħobb ngħidilhom li jisom dejjem jaqsmu l-ġurnata fit-tnejn vaganzi, holidays, weekends u hekk. All right. At least jagħmlu l-ewwel jisu f'stanari kollhom żarbun tajjeb. U mbagħad jekk iridu jilbsu xi ħaġa, jilbsu xi ħaġa bħal clogs. U jekk joqogħdu ħaffin, problema. Ifimni.
Tiegħi jitrejnek, eh? anka fix-xitwa ħaffin.
Jekk inti pereżempju tkun għamil għamlu ġurnata l-iskola, u mbagħad mhm. ġew u għadu ħafja, essaċ essaċ mhux daqshekk problema. L-għar meta jagħmlu l-ħinijiet it-twalet nitkellmu, mhm. ovvjament. Ehm, għalkemm ċertu ammont ta' ħin li jkunu jistaw bħala tactile sensation biex niftemu mhm. li jħossu l-art u dik hija tajba biex bħala development għal ta' sensory. Ta' sensory, fimt.
Imma ovvjament imbagħad tassi irridu nieħdu ħsiba wkoll. Naħseb li żjed li żjed ħabba shock absorption. Ħabba shock absorption, again, ħabba moviment żejjed, u ma speċjalment pereżempju dawn it-tfal li eventually kollhom pereżempju soletti. Naraw li pereżempju fix-xitwa jilbsuhom kuljum u kif suppost ma tiġu s-sajf u nispiċċaw dak li nkunu rbaħna u ġibna u bħala korrection li għamilna matul ix-xitwa nitilfuh kollu fis-sajf. Veru. Jiġifieri dawk dawk it-tfal li ovvjament mbagħad eventually jkollhom bżonn soletti, iridu xorta fis-sajf kemm jista' jkun xorta joqogħdu pereżempju bi trainers. All right.
fire socks tal-cotton u trainers u jużaw is-suletti. Imma again, imqar dawk is-6 to 8 hours, imbagħad il-kumplament. Per eżempju, jekk konna naraw sandli bħal dan li kollu warqu fuq wara u għal Eżgura xi tipprov di support. Kif spiegajna xorta għandu da support, mhm. hawnhekk għandek il-velcro.
Eżatt, hawnhekk ukoll ħadd wessa biżżejjed. Mhm. U għalmenu saqajhom xorta mikxufin. Imma fl-istess xorta ninżommu s-support li għandna bżonn. Tajjeb. Tajjeb, mela. Konna qed nitkellmu fuq il-mixi. Il-walkers. Il-walkers huma tajb jgħinuhom biex jitilqu Mela. jimxu.
Jekk qegħdin nitkellmu fuq il-walkers tradizzjonali. Dawk li titfaġġu fihom. Eżatt.
Dawk huma ehm, mhumiex rakkomandati li jintużaw fit-tfal. Istrina, all right, ġifieri sewwa Eh. kienu eh, kont nisma'. Eżatt.
Ehm, Għal ħafna tkun xi ħaġa li vera jkunu eċċitati biex jixtruhom għax ikunu sbieħ u dal Żgur jistgħu jilagħbu, tista' tħallihom jimxu. Eżatt fihom u inti sakemm tagħmel xi ħaġa. Eżatt. Poġġejthom ġo fihom.
Però le, il-ħsara li għamlu fuq l-iżvilupp dak kollu li semmejna fil-bidu mhm. biex issi tidritta l-lajm ikon l-lajmen tajjeb, dak kollu jintilef. Il-laħwa, orrajt. Għaliex inti meta huma jkunu ġall-walker, awtomatikament kif ikun l-istruttura tal-walker xi nipoġġu bil-qiegħda, is-sieq ħa tieħu din il-funzjoni, din il-pożizzjoni. Orrajt.
Orrajt?
Apparti minn hekk, ħafna mid-drabi meta jitpoġġew ġal-walker l-ewwel fil-bidu li jkunu jitpoġġew, it-tfal qas biss ikunu qed ilaħqu saqajhom mal-art. saqajhom ċatta mal-art. All right. U jqogħdu ħafna fuq il-ponat subajhom. Eżatt. U jagħmlu ħafna forza kull darba li inti qed tipprova tagħmel pass dak il-biss kollu li jibda jsir fuq il-ponat ta' swaba. Iġbi lanqas il-ġamperus. Lanqas il-ġamperus.
La ma All right. Għax xinet tgħidet ngħid il-ħwa l-ġamperu l-istess ħaġa jagħmlu, eżin tista' tbaxxih u ġiri kont nitfalhom xi kuxin taħt jiena. Ma fimt ġifieri Dawk huma kollha illum il-ġurnata jeżistu alternattivi ta' walkers, ġifieri dawn it-traditional walkers li aħna nafu bihom, tpoġġi bil-qeda, jeżistu dawn li ngħidulhom isom walkers, dawn hu. Eżatt. Għax l-estate wieħed hawnna biex insaqsik għal dan. Eżatt. Ġifieri dawn huma tajbin. Huma tajbin għaliex dawn jinkoraġġixxu anzi lit-tfal biex jitilqu jimxu fil-verità. Għaliex inti dawn jużaw, f'dawk il-fażijiet li bdejna nispjegaw mill-ewwel jibdew dawn li ngħidu l krużi. Eżatt. Jippruvaw jaqbdu mal-affarijiet u jitilgħu u dan jużaw lilu. Eżatt, għal krużi.
Ħafna drabi ehm, l-ewwel ftit pass bihom jirnexxilhom jagħmlu il-passi iktar kmieni milli kieku ħallejtu per eżempju sa xi tmien xhur, disa' xhur ġa dawn il- ġa dawn il-walkers.
Ovvjament il-walker għandu l-vantaġġ li taf żgur li mhux ħajaqa. Iva, iva, ovvjament dejjem dan tittoqgħod ma' dan tittoqgħod miegħu.
Imma li staf li mhux qed tagħmel ħsara. U xort għandhom fejn jilagħbu ġifieri. Iva, mela.
It's the fits Tijaj vera jħobbu għom dan. U baċin eh, jajja jġi għaw jgħot jgħat. Fimt, u, u, maħħom huma ikunu iktar ħossom konfidenti għax għandhom xaġa ma xiex iżommu. Eżatt, issa kif iżommu. Ġifieri awtomatikament jibnu l-konfidenza bir-rata tagħhom kif jixtiequ huma. U dejjem hemm xi ħaġa li jisom isma' hemm il-backup. Mhux f'każ jkun ħajja. Iżommu miegħu. Ġifieri dawn huma a good A very, very, very good alternative għal-walkers tradizjonali li ħafna minnis nafu bihom. Iġviri dan, per eżempju, nista nħallu, ovvjament da jgħidlek minn 6 months plus niftakar. Ovvjament 6 months. Għax għandek ikun bil-qeda u jibda juża dan. Iġviri bħala eta. Jista, jibdew. Ma nsi jibda tiela ma l-affarijiet nistaw ntu ilu. Eżat, iġviri u jista jibda jiffamiljarizza jruħu miegħu ta' 6 months. Meta mhm. tagħmel xejn ħażin, mhm. Aħna bejsu il- ma semmejniex ukoll il-normal. Eh, sa meta jitilqu jimxu, vera,
Normalment jisu bejn 10 months to 18 months it-tfal jitilqu jimxu. All right.
Issa.
Again, din hija on books ħassiba. On average, eżatt.
Ġifieri aħna dejjem hawn min ġieli telaq qabel 10 xhur, mhm. kien hawn min, mhm. u kien hawn min qabel 18 xahar u kien għadu ma telaq ximxi. U hija tgħid li ħafna minn nies jisom dik ikunu once li jalqu l-wan u jkunu għadu ma telaq ximxi. Għadin nistennew, għamu, jissu sena u tlet xhur. Fimt?
Eh, imma, aħna ovvjament, meta jiġi xaħat, ikun qabes l-18 months u għadu ma telqu ximxu. Aħna nsaqsu, per eżempju, jgħati umma l-affarijiet, mhm. jgħati jiprofa, jitlaq idejħ, jgħak mhm. għam bil-wifqa, joqod bil-wifqa wahdu, just ma on the same spot, ma joqod wahdu, ġviri, hemm ħafna affarijiet. Għax ħafna drabi li kollom zon it-tfal, umma an extra push ta' konfidenza. Ta' konfidenza, mela. Jiġifieri ħafna jekk sa' 18 months għadhom ma telqu ximx u ma jagħmlu dawn kollha li semmejt. it-tifel huwa lest biex jitlaq jimxi, ġast għax m'għadux m'għandux dik il-kunfidenza full kemm iħoss li għandu. U nistgħu ngħinu, ovvjament dawn l-affarijiet nimmaġina li. Eżatt, dawn huma affarijiet li jgħinuhom ħafna, ovvjament jekk inti taraħ li dan ehm, qed um bil-wifqa, qed jipprova jagħmel il-passi ma timxi. Tipprova pereżempju toqgħod quddiemu tgħidlu isa. Ejja pereżempju.
U dejjem isek you increase the distance bejn it mm. bejn jew l-ewwel tibda żommlu ġiġi xi dej u tibda bejt waħda.
Fim tiġifieri dawn huma affarijiet. U mbagħad ovvjament jekk aħna meta nibdew insaqsu, nibdew naraw li dawn hemm ċertu affarijiet li u lejt imman sħadu mhux qed jagħmilhom, mbagħad ovvjament nibdew naraw naraw xi xi tip ta' intervent, xi tip ta' eżaminazzjoni iktar fil-fond, imma ovvjament dawn huma kollha gwida, ġifieri bejn 10 months u 18 months huma It's a guideline. The norm, it's the average. Eżatt, it's the average.
Ovvjament, kif qed ngħidu, any concern jitkellmu ġifieri di dejjem importanti f'kull mm-hmm. ħaġa. Kif edna, dejjem aħjar tiċċekkja għal xejn. U jaf ikun għal xejn. Fimt, imma mhux bil-fors illa l-lulu ma laqajt imma nżodu ma telaqx ximxi. Fimt, ġifieri
ehm, Iva maħna nkunu fuq il-milestones, nkun speċjalment fuq l-ewwel baby għax it-tieni baby tidra li tgħid eżatt, eżatt, isek kollox trid tagħmel by the book. Eżatt. Imma ovvjament ehm, dejjem hemm 18 months u ftit days, 19 months. Fim ġifieri dawn huma kull tfal lanqas għax pereżempju tgħid li l-kbir telaq jimxi ta' sena. U żgħir qabel sena u nafsa ma telaqx jimxi pereżempju. You can't compare. U f'kull ħaġa ta' tfal dini wkoll ma tistax. U żgur għax meta t-tini jidhom iktar Għaw min jinkwieta, iżda ta' xejdek suppost li tjara il-ħur jew il-loħ. Imma mhux bil-fors.
Eżatt. U għaw tfal li jkunu minnhom ah, dik il-kelma li nużaw tipo għazzi. Eżatt, eżatt. Fim ġiviri, għalih jekk u qed jinqeda biex imur minn posta liħor billi krolja, per eżempju, mhm.

mhm. biex jitlaq jimxi. Bat il-crawling għamlu wara xin skopra li jista jikrolja u koll, għamel crawling wara. Iġviri, da memx regola kollox fiss. Eżat.
Jiena dawk li ġast notajt il-walkers mill-esperienza tiegħi li pereżempju kellu wieħed tal-injam u kien mimli bil-bloks. Peress li tal-injam għall-bidu, sakemm rabba l-kunfidenza bil-wiefqa, kien aħjar tal-injam. Eżatt. Immissu anka b'dak jitla' jiġri. Eżatt, għax taqta' eżatt. il-plastik ikun iktar ħafif. Eżatt. Dan, dan iktar anka bi, anka għalihom biex iġorruh u hekk iktar faċli. Tal-injam ovvjament tqil. Eżatt. Imma a- again, ehm, ovvjament peress li hu tqil jgħinhom daqsxejn iktar għax hu ħa jkun stabbli iktar mal-art u biex iqumu ehm, ħa jgħinhom iktar. Eżatt, u l-vantaġġ tagħhom kif eh, li jkollhom it-toys ukoll magħhom, għax inti jekk għandek il-blocks xorta walla ħareġ minnu ħadd użaħ xorta. Eżatt, ekku, ekku. Tajjeb.
Jiena naħseb illi l-qatna presso poco dak li għandu x'jaqsam mal iżvilupp tas-sieq. Ekku. Dejjem jekk ikollhom xi mistoqsijiet dejjem tistgħu tkellmuna fuq il-paġna ta' Facebook. Grazzi ħafna tal-informazzjoni, vera kienet interessanti. Għad gost ħafna.
U vera, ek, għallimtni affarijiet eh, ġodda, xina per eżempju li dik li jibrom naqasi u ġew għannu sajta. U fil-fat kont ħanajdlek wara, kont ħanajdlek nasib irrit nġibu biex taraħ, imma issa ntiħ ċans sa 5 years.